Ia. Néi jaha katu hese che irũ, he'i ñande Juan Martínez irũva. Mba'éicha joaitépa tapichakuéra ñane Ka'aru Pytũ joaite, ñande Tã Paraguái ha ñande táva Kuruguatýpe, péinante Iporã ko viérne ka'arupytũ, Viérne del Folklore, ndaha'õsãitereíri, ndahakuetereíri peteĩ ambiénte agradávle chiruguéra jareko ha iporãiténgo tapicha ñaime oĩ ko ñane klíma la Ñañembotataypy hag̃ua che irũ ndaha'éita ho'ysãiterei pe orlatatakota'emi ñande ka'ay he'ẽ mbokaja kambýgui oikoitéta che irũ oikoitéta oĩha oikóta la mbeju'imi, pireka'imi, reviro'imi, tortillita'imi, omachapaitéhina che irũha ñande mba'akajami ñande ypýpe Ñanembajaguakueami ndive ñande ñakomparti hína como buen paraguayo campesino mboriahu. Héẽ, okaraguakuéra! Ikatu avei Luis dice ha'e imíre aperitivo imiãive mba'apoha rie, temitỹ ojapo rie, umía ho'u peteĩ un traguito imi, limón, pomelo remba'e. Etiqueta pomelo he'i, péva la ko'ág̃a la lepo he'i chupe lo mitã. Héẽ, lepo. Ha péva lo mitã ko'ág̃a la otantea hína, ha sapy'ánte ko la leka'ja oñemoĩ porã la viéhandi, ha oteakatu ha'arõ la viéha hína ko fín de semánape algúna kósa. Ha upéva la viéha oha'arõ ha entóse Ojaju ratiáma peteĩ gallo ra'y si opy oĩva katu parére, umi gallo ra'y kyrỹi ha umi akõi hína mbo'ehára pe ñande rapichakuéra del campo ojapo gueteri. Ha iporãite tapichakuéra Youtube-pe jajehecháma ha upéicha avei Facebook popular Canindeju noventa y cinco punto cinco ha Señal de Aire, guy rupive chiruguéra jañanesarambíma hína avei Mombyretemi og̃uahẽ hína ko'ág̃a Radio Popular Canindeyu. Entonces irũnguéra Kuruguaty he'ijerekue oha maymáva ciudades vecinas oĩva hína Kuruguaty hína mombyrýi oñehendupaite hína Radio Popular Canindeyu. Ha ko'ã ja'éa hína ko Ñandejerekuévo compañía-ha rupi ojejapo guetĩ hína gallo ra'y kyrỹi ojayuatira guetĩ la vieja hína la el viejo ioha'arõ hína una cosa ko ho'ysã kangymíme. Ha ta katu oñemoĩ porã oĩ el viejo, oñemoĩ porã oiko oky porã oĩre, ojapo la vieja pe hi'uertarã, oñotỹ chupe la hortaliza kuéra, omopotĩmba, omongo rapypa chupe, ha entonces ovy'a voi la vieja hína, ha entonces oñanju atira pe gallo ra'ymi, ha el viejo katu ojopy chupe etiqueta pomelo, opa umi chimínte. Etiqueta pomelo-re. Opa umi chimínte. Ha otrokuéra ñande rapicha katu oĩre iñembokiha ha entonces okai'ũ he'ẽ hikuái mbokaja ku'ígui ha oĩma la ojapo alambeju ha ombohasako ka'ygua oipopicha iĩmi, umíva ko che ajapopã kui'a imbypéicha ha piko aikuaa hína che ko'ãvy. Entonces che irũnguéra, péicha ñane irũnguéra del campo tapichakuéra okaraygua mbo'ehára. Maitei, umi mbo'ehára ko'ág̃a ningo vierne 23 de septiembre Mes de la primavera, mes de la juventud ha mba'e tekóva mbo'ehára ko oñeñandu ko mes de la juventud-pe. Iporandúi maitei ndéve ha upéicha ñanerenduhárape ha ápe Abel ha iñirũme avei ñamomaitei ha ñaiméma mba'apópe Luis, ko'ág̃o ñande la ñande gustáva jaju ñakomparti con los oyente ñanderecháva a través del Facebook, upéicha y YouTube-pe ñanderecháva ha pe radio'ýgui ñanerendúvape g̃uarã avei saludos heta ha pe radio'ýpe ñanerendúva Luis. Oĩ haguéicha he'ise hína kuri peteĩ siémpre roime japysaka penderehe, he'i San Isidro ládo ésteve. Ñandesalúdo chupekuéra entónse umi oĩ japysakápe ñanderehe hína ha ñaiméngo ai hína próximamente Luis por el aniversario de la radio dieciocho años. Jaikaria'ypotaitéma la ñande rrádio, Luis. Ha'eha pako oĩ'ai hína, pako ja ipukumiãha omiéta hína el doce de octubre, upe ára che irũ guahẽta hína la ñande rrádio kumpleáño ha ikaria'ýta ñande rrádio. Ha upépe lo kuñataĩnguéra apejuarã la ñande rrádio karia'yhápe ha ñañombojerokymi kómo siémpre javy'ami oñondiekuéra ág̃a ñande rrádio popular kumpleáñope. Ha iporãitéko che irũngue aja'éma oĩ kriteria veintitres de setiémpre, Del año dos mil veintidós ja septiembre jajuku'apaitema oho mbo'eha ja posiblemente ko otro viernes ja ultimo día treinta ja he'ikáma hína mitã septiembre hasta el próximo año upeichaite chinuguéra ja vy'a Radio Popular y número cero nueve ocho cinco noventa y cinco noventa y cinco ochenta y ocho cero nueve ocho cinco 95 95 88 Chiruguéra, pehenóike, peroukáke la peñe'ádo Dios, aníkena orereja ore añótegui, porque por más que sea peime orendie hína, roipota peñeñandukami ore aĩ la peimeha orendie. Ha mba'etekópa angirũ Abel, Nde jarekópa mokõive hína purahéi ha ñamokyre'ỹvo tenduharakuérape, péina ja'éma ichupekuéra Viernes del Folklore Ka'aru Pytũ táva Kurugua Tívy vecino-kuéra. Oĩ ñande rehe hína ñane amigo cacique Gerardo Esquivel japysakápe hína ñande saludo chupe hína ha entonces Paraguái purahéi oĩva la ha'éngo heta orereko la isocio-kuéra la Grupo de Paraguái purahéi ha umía oĩ ñande rehe japysakápe Luis Ha ñande saludo chupe kuéra enteroitépe guarã péape grupo oĩa la Paraguay purahéipe guarã Luis. Ovaletei ko che irũnguéra ha Felipe Zanahoria aija o compartima ñane rembiapo ohendukáma ai hina peteĩ grupo de persona con discapacidad oĩa ñane retã Paraguáipe ha upe apytépe ko oĩ opaichagua hina ha entonces che irũnguéra

Mba'e tekóva che irũgua, mokõi purahéi casi a diez minuto ipuku o cinco minuto ári oimete mokõive añehendu lo mitã. Mba'e tekóva peñe'andu la audiencia cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. Mba'e tekoiko hína Los amigos de Ecopetrol Capelú tiene equipo de sonido ipéicha oguereko hikuái mbo'eha ha ha'i hikuái Lino Contreras ñande ñanendutaha. Lino-ko medio ko purahéi último ñahendu ha medio upeicha tõ mbo'ehára. Upeicha tõ ha'e hína la oikose la karia'ýva hína la. Eso, upeicha tõ ha'e. Ha he'ívo pe purahéipe Luis jaikoseo la karia'ýva ñande pire atãrã he'i ha Ha heta kuñápe pe ohasa he'íva según akonta che ha cien ahupyty ha diez hasy. Péro Dominga Jara la ogana La Palma. Ha'e La Palma ogana ha Lino Contreras ko ko yegua ombokuaruha he'írõ ko júgo kuruguaty. Upéicha la i, upéicha la ipe ijapódo, la herajoapy. Ha oĩ ko Petro Camelú pe ñaime no oĩma hendivekuéra el amigo Rey Velázquez, el amigo Alcides Román, Siglo Chaparro, Si lo Chaparro ko ko'ág̃a ipi'i oñekosina, ha ombopochýicha oguehe lo mitãkuri la ikontimentoitei la hembi'u he'i aneñekosinavéi mei he'i. Ha iporã mbo'ehára, ág̃a ha'e purahéi ñamomandu'a lo mitãme ndaheta jepe oĩ la ikatu'ã oikuaa ko'ã mbo'ehára. Juango ja'éva chupe ja ohóma la músika inédito ládope Luis ja sa'íme oñehendu la rrádiope ko'ã ja naiporivéima la pedído ko'ã apurahéi mokõivéva ñahendúva ha péango pe purahéi yma che túa ore orekóramo guare la siete, ocho áñokuéva péicha opurahéi Estrofa mbyky'imimi opurahéi oréve ha umía por lo menos ja upéva upe línea pa'i oho raka'e la papa. Eso, ñahendumi ñande audio por lo menos lo mitã ohendu ra'e. Mba'eteko avei alo'i alo avei ñangirũ mbo'ehára oĩ ñande ykére, ñañohenduvimi ñe'õ jepi eguéicha hína. Saludomi al grupo Unapedi. ha la ocamará onkavesada don Felipe Sanabria ku guasyve. Ha upéipi ñañohendúvo hína che ñamostrãmbi jeguerã programación porãiteva hína káda ka'arugua che. José Domingo nde oĩ nde japytakápe ápe Asunción ĩve. José Domingo Pereira Loma pytãgua oĩ mbo'ehára ha. Iporãitéko chupe entonce ñande saludo pe Aluí ñane mbovy'a pecharra oĩ ñande rehe japysakápe ñane mbovy'a ha ja'évo ñane oĩja japysakápe he'i ñande Luí kua ñahendumína la música ne mitã ramo guare he'i ñane mitã ramo guare he'i está súper el programa saludo al amigo Luí y al profesor he'i Ha iporãve ambuehára oñeñandukáma lo mitã hína, oñeñandukáma lo mitã. Ha ja'e o rúpo Onapevi, pe peko oĩ hína persóna kon diskapasida meme lentoite hína tapichakuérape ape grúpope. Ha iporã tapicha romombe'u umi peẽme ke oréko roguerekóta hína peteĩ ñomongeta guasu ko domingo ko Plaza 34 Kuruguatéñope. Osẽ ningo peteĩ resolusiõ hína del Goviérno, Aje tapichakuéra opáva José Domingo nde emombe'umaói chékuri ha péina og̃uahẽma he'i ore pópe jaroikuaáma ha roguerekóta peteĩ aty ñomongeta g̃arã hína ko domingo Plaza 34 Kuruguate Ñokuruguatýpe, madre soltera ha persona con discapacidad. Péave persona con discapacidad oikotevẽva hína ógare, oikotevẽva hína hogarã he'i. Péva la gobierno he'i que la resolución noheja Toĩ oĩháme la haguãmi, la iterrenomi, ojejapóta chupe la óga, he'i. Ha Madre Soltera de Kuruguatýpe katu la che mensaje ha'ekuéra primero ojapórã la ikomisiõ. Upe cha'ỹramo ndaipói jajapórã hendiekuéra. Jaipói ha'ekuéra ojaporãrã ni ndaipói ore rojapórã hendiekuéra. Entonces che irũnguéra kuñakaraikuéra, kuñakarai soltera, madre he'íai chupe, Pende atymína anga ko domingo iporãvo ñane tiempo ndokýi ramo Plaza 34 Kuruguateño-pe, ha ore persona con discapacidad ko roguerekói la ore comisión, ore como casi rojokuaa parlendo'i hina la Kuruguatýpe la ndahóga ña ko casi entero lendoite oĩ aĩ, oĩ la hóga porã más o menos ha oĩ la nahani'etea aĩ, entonces ore oikuaapa'o'i hina la ore hentekuéra, solamente Ropreparáta chupekuéra hína la iterrenokuéra, transferencia, ha upéicha avei la idiagnóstico médico, ha umía la ojapótava hína. Péro pára la mádre soltéra, ndojeapóirõ la ikomisión ndoguerekomo'ãi iveneficio. Upéva mbo'ehára la oĩ hína. Iporã Luis péicha la ñambohasa la marandu jarresivíva Luis ha ndéngo presidente pe asociación de discapacidad pe oĩva kuru guatýpe ha upéva niko heta trabajo jaguerekóvo ha oĩko la orresivíva la beneficio ha opyta hógapema ha upévagui naiporãi Luis la a través de la organización la jarresivi opa mba'e ha ko'ág̃a jaguereko peteĩ propuesta pyahúhina ha Ha pe ág̃a heta jahecháta hína la oúva la rreunionhápe entónse hína ha umi aña ñaha'arõ entónse la máva persóna oĩva peichaguáva topartisipa la grúpope. Ñandéko mensuálmentente la ñanerreunión ha la upépe la nog̃uahẽingo ñate'ỹeteíma algúno orresivíva la benefísio del goviérno munisipál, del goviérno nasionál orresivíva ha umía Diez, veinte persóna ndañaime la rreunionhápe ha hetaitei la orresivia la venefísio. Upeichaite mbo'ehára ha ko'ág̃a oĩ jey hína peteĩ proyékto del goviérno añe la ojejapóramo la hekópe la organisasión ohupytýta chupekuéra la óga. Oĩma pe, por ehémplo, ña Blanca Gómez, ha'e he'i che kuri, la imemby ména, la isy'i ména, ome'ẽta la potetã la ita'ýra ikatu hag̃uáicha ojejapo chupe la ógagui, ha upéicha ótro oĩ he'i avei, ha entónse la munisipalnida alomeho ojapóta peteĩ konvénio, ojapóta peteĩ, ohekáta mba'épa ojapo avei, la héfe de katástro umía ani hag̃ua ikósto álto la transferénsia aje ikatu hag̃uáicha ojejapo la óga la tapichakuéra kondi kapasidápe, péro pára la mádre soltéra Primero ha'ekuéra ojapórã la ikomisiõ, upéva ja'e jey ñande Rani ág̃a ijaty hikuái ha pórke che ndaimína ñande mbo'ehára ñeime'ãja la komisiõpe ndañemoingemo'ãi la ótro persóna la ndaha'éi a diskapasida la ñande lívro de áktape. Upéva ñande kategóriko ñande ñeime'ãja la komo dirihénte ajévo kepecharãngo ñamboserio'ãko la Ñane organisasión aje, entonces la libro de acta ojapórã la alma de soltera, la iñasamblea ha upépe ojeolehi hikuái la comisión directiva ha upégui omba'apo hag̃ua hikuái la funcionario del Estado nikatu hag̃uáicha ohakuéra avei ohupyty la vivienda, porque upéicha he'i la resolución, persona con discapacidad y para la madre soltera, entonces, Los Madres Solteras, Kuruguaty ha Iñjerekue upe iméva, peñembyatymi ág̃a ko orendiekue ko plázape ág̃a iporãramo tiempo ha jajapo peẽme la asamblea ha pejeolehí upe kuñakuete, pejapo la pene comisión ha upéi pejoheka, pejepo la grupo, pesẽ, pejepo yvy, perrekonoseka la municipalidad-pe ha pejeporeka la pene rapichakuéra pembyaty. Hetaitemi oĩramo mbo'ehára, hetami oĩ hikuái, ña Lilita ojapókuri la Comisión de Madres Solteras, ha hetaitemi oĩ hikuái. Entonces, hetaiteive oĩta hikuái lado rehegui ikuéra, ha iñorganizaove avei, porque ha'ekuéva oguereko pe grupo whatsapp umi asapy'aitépe ojapo, ha entonces ko'ág̃a ha'ekuéra la ojapótava renovación de su comisión, porque upéva oguerekoi kuri Nelson tiémpope, oñerrekonosema oĩ chupekuéra la comisión kuri, ha entonces solamente ha'ekuéva oikotevẽtĩ asamblea ha orrenova la directiva, ha omba'apo hag̃uáicha hikuái ñandéicha avei la goviernogua ndikatu hag̃uáicha ohupyty hikuái la hogarã. Entonces, iporãramo tiempo, Tupã Marangatu he'íramo neĩ, ñajotopáta ko domingo persona con discapacidad ha madre soltera en la plaza treinta y cuatro Curuguateño-pe ñande rogarãre jaje'úre hag̃ua chiru'a, porque péichavo osẽma la resolución ha ja'aprovechárã tapichakuéra porque Ko goviérno ja'ekuáko jaguahẽtama hína la iofeneséva. Ja'anga quince de agósto peve oĩta hína la ñane goviérno aktuál aja, alomeho nañakonsegipáiva ja'opytátama hína la goviérno ikepyahúvanti oñemba'apo hag̃ua mbo'ehára. Upeichaite Luis ha iporã pe marandu jarresivíva Luis ha káda uno jaorekóva ipópe, entónse la mba'épa la segimiénto japótava ha ñaha'arõ la partisipasión, ñaha'arõ la plásape ág̃a Ha ja'évo hína partisipasión, apopartisipa ñanendie la atraves del Facebook hína ja'éma José Domingo Pereira he'i Fuerza amigo por el labor he'i ñande, ha upéicha ñande amigo Catalino Antúnez. Kóita che okata che rũnga. Ojepopete ha'e he'i ha ha'e he'i la ha'e pévape karia'yre'ỹramo oikoha ha

85 95 95 88 ha iporã tapicha peikuaa avei, siete de octubre guive posiblemente ñeiméta péina la ocho pyhare o la siete y media, péva jatudiáta ág̃a la áravo ñekambiáre, porque según ahandu che reloj de octubre oĩta la cambio de hora, entonces che irũnguéra ikatútama jeike la ocho ka'arupytũ, porque lo mitã ja opoipátama ha jakuétama ahendu che áina avei ko octubre-pe. Siete de octubre, vierne vie che irũ jarakótama cambio de hora, ñande hórape ñeimétama la ocho pyhare porque ko'ág̃a lo mitã ha'étama a lo mejor la ochotama hína, la ochotama hína ko la siete de la tarde aja, entonce ñeimétama la ocho pyhare hasta la diez, hasta lo mitã outaha peve, lo mitã outaramo oguerukãvo la audio ñanerenóiramo jaháta hese la diez peve ha nañanerenóiramo peichanteitirõ hína jaha jeyta nde ñande hora tuja péro la ocho ma jeikéta hína la anga el siete de octubre diez y eke el poder ejecutivo oadelantáramo la hora ha entonce jeikétama anga la siete ka'aru la ocho vie maiteíva che irũ

Ñande prográmape la los días viernes. Pó pechaháinte ikatu hína don Geraldo umi akói ovale hína ha pechaháinte ikatu jatopa hína la medio de comunicación upépe en dupla jeike hag̃ua la ñande la ñane programa avei. Upeichaite Luis ha ñaintentángo ha oreko presupuesto ha ñande oĩ ápe jareko necesidad ha Japaga hag̃ua la ótro presupuésto ndaijái ñande Luis Buprango la jaheja jey la pe ñañepyrũ vakueve tembiapópe ambue emisóranti ha upéva opytáma tesaráipe ojerure ñandéve ha ñande oĩ ápe jareko nesesida ha ótro ládo hai la jakuvri hag̃uángo entónse ndaijái ñandéve ñandéngo ápe mba'eve ndajakovráigui la jajúre Loma ñandégui la jagastáva, la jaju hag̃ua, ha entonce upéva la problema jaguereko va'ekue Luis. Upeichaite don Geraldo, upévare la nekatúi la ñatransmiti la ne ovañegua la rádiondi aĩ la ore programa, péro ápe che amigomi ñane amígo Abel siémpre ombohasa en dúple la programa de don Geraldovaria mbo'ehára. Upeichaite Luis ohasa en dúple ohasa ha Oúta lo mitãme la kuruguatyva la programación de Paraguái purahéi ha iporãngo péva ha ñahendu upe la purahéi umi he'ia lo mitã yma ymave guare ha umi casi ojekuaa'ỹa purahéi ha ndaha'éi ahe'íva cacique ndaha'éi umi purahéi oñedegeneráva. Exactamente. Ndépa ko he'íta lo mitã orehehe la cacique ndie la ore arjeja la oimeo la ore programa ojapo aje ambo'ehára pero che ku peño ha'eicha lento vai hina ndaha'eichaitéi porque na che oguarague pukui. Opaénte la oguata che ya ha'eichaitéta ma oĩ vai. Eh. Ha oidiénte don Geraldo Esquivel che amigo ha rovy'a che amigo orehecha ore ndumíre Ha roime muy contento avei péicha ñande jahayhúva la ñane mba'etee, porque ore ko'ápe péicha avei ore ápe ro lucha la roime frontera ja'ỹietéma ha mombyryveietéma roime la República Federativa de Brasil ndive jaisy oja la ñakirirĩete ro'ápe ñande agarrapaiteta la purahéi foraño he'ẽ chupe la kuéra imusica. Entonces irũnguéra oroñorairõ hape don Geraldo ore la Ápe mbo'ehárã Lorenzo ni otrokuéra tapicha avei ikatu hag̃uáicha pono hag̃ua ñande purahéi ho'áchami umi ko frontéravi ag̃ui, kasi noventa kilómetro ndemo'ãi ñande hegui umi ko frontéra mbo'ehárã. Upeichaite Luis hi'ãiguĩvema ypehu oĩ ha upéi la purahéi oĩva heta oĩ ogutáva ha upéi ja oprohibiséma alguna ótra y ótra kósa oprohibiséma oĩ ha umíango la jajokóa ko purahéi rupive ko programación-pe ñañe'ẽ Luis ha siémpre Ñaincentiva a la ciudadanía en general ani opyta tesaráipe. Iporãite mbo'ehára ha 0985 95 95 88 Amigo Abel purahéi rory porã sirũ jahendukávo lo mitãme Viernes del Folklore.

Carlos Saracho el Carnicero, so'o porãraity che umi akó, upéva rupi la oikopa en la Copetrol rupi avei ha Elvio Paleta Cáceres he'i mborayhujárandy japysakãma hikuái ña moñekontentáiha omoĩ la yutu ha ohecha jeýnte avei he'i. Entonces. Homaetemína mitã Elvio Paleta ha imborayhujára doña Julia Domínguez, japysakã hikuái ñane rembiapóre. Hugo Domínguez katu inegosiope, hatã moi Jubilee irrádiope ojoapa chui la cliente omombegue jey, ohopokami la cliente omoĩ hatã jey. Upéicha oĩ hína ñane amigo Hugo Domínguez amoite defensa del sol naciéntepe. Ha ñane teléfono de la radio ha'e cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho. De la Rosa Ocampo la heridor de Paraguay purahéi ha siempre ahí la oseguíra de la radio popular programa eh mbo'ehára. Ahendúma che kuiria pe kai'uhápe purahéi pe Ogueruka hola hi'a audio ogueruka imensaje ha péva ha'e hína Don Geraldo Equivel seguidor vai hína Rosa Ocampo de Coronel Oviedo. Upeichaite Luis ha ha'e la folclorista avei hína oĩ outa chupe la programación folclórica oĩva ha ojapo la pedido musicales ha umi niko la iporã Luis ja jaikuaa ha ñande niko heta oĩ jaguereko oĩ oĩ la osegi va'ekue la ñane programación pe kuñakarai Villa Ygatimigua Ha umi ára aréma nañanerenoivéi, Luis. Aréma nañanerenoivéi ha nañanerenoivéi ja'évo avei upecha ñane amígo Alejandro Dennis aĩ hesarái ñandehegui. Sofichál Mancuello, Geraldo Díaz, umi ára tuku ñandevisitami va'ekue ha oguerúmi va'ekue la ho'ysãmíva, péro ko'ág̃a ko ndaho'ysãi itio'i hína. Mba'éiko ndahakúiti, hakuire oguerúta hikuái la ho'ysãmíva. Upéva ñande najeikese la la ocho hína ikatu hag̃uáicha Ág̃a asuhicial manguello, mitad geral no día, otro amigo ombo'euka ñande tiho'ysãmi ág̃a oke ko ytu regui ekoja ha ku pohýi va'erã ág̃a che irũ kuéra. Entonces pe ág̃a la roha'arõta hína pende hegui kuéra los amigos. Ipáva japo lo menos ñane rendúva hína mbo'ehára. Mba'etekóva che irũ. Iporãite he'i el amigo Luis, péina ko ahendu'ína nde la programación, ha'éina pende momaite'ímina Over Colina de Villa Ygatimi, ahendu'ína la programación, ahendúva ipurahéi rory porã ñane retã jeguaka ha'éva la mejor música paraguaya, péicha niko heta tapicha kuéra oĩ ijapysakápe, ko ñande jere pukukue jaete táva Villa Ygatimi ha péicha nde avei táva Kuruguaty rehe.

Añete kuéra ovy'aite ko Sión la Villagatiniguakuéra ko oĩmi a yma roñepyrũ'ypy vie siémpre oĩva voi la oresegíva, orhendúva la orembiapo. Péina nde asido aténtamente reime hína. Ha heréma he'i Luis, Mba'e. Che, mba'éti ko'ápe táva Villagatini umi heta oĩ tapichakuéra ojepytakáva péina purahéi rory porã rehe'aichande'hína heta oĩ mba'apohágui oúva. Heta oĩ ombo'ejíma pe ijasára, imachete, umi akãngo oñemitỹ memete, ko'ág̃a tapichakuéra ka'aikuéra, umía oĩ kokuére memete, ko'ág̃a pe ija omyhẽmba maikue ihógape ha pe itapýri kuarahy'ãme ombojeko pe ijasára, pe imachete ha ojapysakáma Luis Alfonso ñe'ẽrasãi rehína Luis Alfonso. Oa lesiõ. Mba'e pedído musikálpa eguereko rejapóva'erã ápe Abel oanota hag̃ua? Ha'e, Péva oĩrã Abel, upéva ha'éina ñane angirũ Abel. Che maitĩmi antende g̃uarã avei no, no momaiteimi poté che, che sa'aietemi ndéguicha. Pórke che ménte oĩmi che rehegui hína pe ótro tetaitépecha. Oale amigo ha. Ha purahéi rore porãpa ikatu hína Ata David Llega Timigua ha upéichante veína Colonia Tupapou, Ricardo Tatugui, oĩ japysaka veína Cacique Segundo ha'e oĩna japysakápe ko'ág̃aina ñane ñe'ẽra sãi guarani ha'e oĩna japysakápe ko'ág̃aina Colonia Tupapou.

Ha'e péva oĩna ha upéi añetéta nendive príva umi ikatúta oĩna Luis Alfonso. Oale angirũ ha vokóinte che ag̃uahẽmítaro pohekami ag̃avi Ñagatinire. Ndaha'éi, nda'arýivo che aha upérupi do tre oportunidad-ma ha aháta vokoiete hína upépe oñehunda hag̃ua pe Comisión de Apoyo a la Persona con Discapacidad de Villa Gatini pe aplantea che ikarai intendente-pe kuri Ha he'ise hína ke oportunamente ko hĩndé año mboyvépe ojejapóta hína ha upépe jajotopáta ãga angirũ kolína. Ha'e Esteban oĩ Luis, Che mbovy'aite che pésa la eme hague che peteĩ pe he'i ambu'o ñe'ẽpe he'iha che hína pe espacio pésa amomaitemi hague tapichakuéra, marangatu, tolgua, okaragua, heta oĩ japysakápe ñane hetã. Ko ñane hetã mba'éiko ñande táva Kuru Guaty ha ñande pueblo Villa Ygatimi jere pukukue jaete hetã oĩ tapichakuérõ ijapysaka péina tapicha Luis ha che aguyjéma entender guarã Tupã ha'itse tomaña nderehe ko'ẽ ko'ẽve remo mbarete ha tomaña nderehe teime siempre presa remo Jahecháta nde hína ha'éma ndaikatúi añe'ẽ ndéve la che korasõ pogupa che pórke ndaikatúi ha'e ndéve pórke che mbovy'aitei péicha la neñe'ẽrasãi embohasa embopu purahéi rory porã ñane retã jeguaka ha'e la mehór músika paraguáya ha Tupã he'íseko omaña nderehe ko'ẽko'ẽve emokatu tembiapo ha entéro tapichakuéra ohendúva.

Entonce péva omombáy chupe ha ñande saludo mayma Villagatimigua ha upéicha avei jajuve Villagatimí ja colonia Chopapou he'i heta oĩ upépe ñanerendúva hína saludo pe cacique segundo he'i ha upéi mayma oĩva upépe oĩ habitante de la colonia Chopapou ha ha'ekuérango paraguayo avei ha ojapysakái la música la polca ogutáichupekuéra Luis ha apépe ñane amigo oguakue mba'éicha héra Abel. Ajevégui ñande saludo chupekuéra entero jepe. Ha oĩngo comunidad Mboyagua avei, pe amoite amovotomie Villa Gatini, upépe oĩ hína tĩi médica, na médica Juana, ña Juana, ha pe tĩi médica indígena, ha upépe lo mitã heta che ñande vallegua ha atopa, heta atopa oĩgui brasilero, brasilera, oúva mombyry myrýgui, he'i oĩ oúva amambaigui, oĩ oúva dorado-gui, Hénte Brasil mbo'ehára entonce ña Juana hasykatúkuri pe okuaág̃a péina ikuaákuri ja oĩ jeýma hína hesãi ja etapa de recuperación ha más pronto posible ña Juana mo comunidad Mboyjaguápe ko semana ĩbi aha jeýta hína ro visita amigo el amigo Elvio Cáceresndi entonce upéva oĩ hína comunidad Mboyjagua distrito de Villa Ygatiníme médica Juana Ha iporãite mbo'eha rave Villa Gatini, a Villa Gatini potýgua rave okañy ñande heguícha, pe ograva va'ekue Mario Alfonso. Péva niko ograva va'ekue pe opa ka'aguýndi, upérandi osẽ va'ekue pe purahéi. Péva niko Camilo Contreras ojapo va'ekue ha pévandi osẽ va'ekue pe opa ka'aguýre ograva va'ekue Mario Alfonso. Osẽ va'ekue onomokõi mbohapy ipype pela Upéva ndie la osẽ'akue la Camilo Contreras ojapo'akue. Oĩ hína upéva la inúmero unoite pe osẽ'akue pe purahéi upévape héra la itítulo'akue Che celóso nde rehe. Péva la peẽ opa ka'aguy upéva apytépe ou'akue. Ha okañymi opa ñandeheguícha, oime'aramo algunos amigos, algunas amigas ñane rendúva oguereko Villa Catiningua o Aupingua, ikatu al ocho cinco, 95 95 88 pe omog̃uahẽmi ñandéve ko purahéi Camilo Contreras voi ojapo akue héra hína Villa Gatini poty pea pea ha'e hína Avi ñagatini, péva ojapo va'ekue Ángel Martínez, ha péva ograva va'ekue Urbieta Portillo, López Portillo, ha ipoha ñahendu kamína Avi ñagatini guápe ipurahéi ha hapykuéri, hapykuéri ñahendu Abel Los Triunfadores karãpegue ñohẽ ñande kuiñanami Okolina, ñahendúva.

Tuichaite Luis ha músika karapegueño ha músika kordilleránoko outa lo mitãme Luis ha upévango roĩ ha ñande salúdo mayma karapegueño ha departamento de Paraguariguángo heta ñande jaguerekóvo ñane zónare ha ñande salúdo chupekuéra enterovetéape a través de esta músika ñahendúva Luis ha outãngo lo mitãme la músika karapegueño. Naipóna revisar ñande socio. Eso, pea utami chupe hína nakãha pegua ñore aĩ. Ani chéne. Outa chupe ha ikatu gãiti ñane renói hag̃ua ojeureve ñande ótro óga. Ha mayma tapicha kuéra ja'éma Villagatinigua che salu, che maitei, oĩsẽ porãitemína je Villagatiníme. Entonces upépe oĩ hína tĩi kuñakarai aĩ oguerekóva. Restaurant Yva ha Ipoty, Carmen Alfonso, mba'etekópa hína mitãkárme, ndépa naorerendúi mba'e hína. Ha oĩ Youtube avei, Youtube ikatu tapichakuérape ñakatĩnigua peike, ha upépe katu ña orehecha ha orerenduetétama oĩ. Orehechátama, orerendútama avei tapichakuéra peike amo Youtube. Ha Youtube ko internacional tapicha, péa mayma tapicha oĩ avei ótro tetãre, Ikatu pemomarandu pene sér kerído, pene amígo oĩva ótro país, pemombyry pene familiare, ha ikatu orehecha hína ha orehendúvai por Yutu. Yutu tapichápe osẽporãitemi hína ñane rembiapo avei. Catalino Antúnez mba'etekóva che irũi, Katupyry ha José Domingo Pereira oĩ hína. Roque mba'éiko Loma Pytãme, departamento central, ha umíi ñane amigo Silvio González, el misionero, ya oĩ hína San Juan Bautista Misiones pe chiru, ha tape ojetopa hína ñane amigo Silvio González ha oĩ iprofesora Paula, heta tapicha oĩ Hína avei tapicha discapacitado oguerekua peteĩ grupo ha pe a través del amigo Felipe, nuestro amigo José Domingo og̃uahẽmbaite chupekuéra hína ñanemaitei avei tapichakuéra hína oĩ persona con discapacidad Concepción-pe, Puenteciño-pe, Chorépe, Hogua Rey-pe, Puerto Rosario, Itacu Vil Rosario, General Lizardo Aquino, ha oĩ Villa Rica, Ka'aguasu, págui tapichakuéra ointegra péva pe grupo. Ha ótra mitĩ ñane amigo José Domingo chupekuéra ha heta mba'e hakuéra avei olucha avei hína tapichakuéra imba'erãkuérare ha otopa hikuái kuri la pensión alimentaria pedido oñemoinge hakuekuápe Kuruguatýgui, péa otopa hikuái Cámara de Senador-pe ha entonces péa tapichakuéra oĩ hína en estudio, posiblemente lo mitã ojoajúta ojehe hína organización háicha, lastimosamente con la organización tapichakuéra nañamongu'éi ai la ndajarekói amo la efectivo, al menos la persona con capacidad diferente ko tuichai distinto la tapichakuéra otrogui, entonces la ñanohẽta amo hógagui dos, tres personama oĩ ñikotevẽ, entonces ñikotevẽ mba'e roguata oĩva adecuado la persona con discapacidad ñamomýi hag̃ua ha opa umíva niko muchas veces la Hénte del goviérno la ipoko káso ore rehẽvape, pórke siémpre ore la rosẽ hag̃ua la ore róga itrámite chirũngue. Ndaha'éi la péicha péichante rojotira tira va'erã ha oñoguenohẽ, ha upéicha avei la manifestación indefinida umi áko ore hasy voi rojapo hag̃ua, pórke ohóta ko ore hapichakuéra omano pe kálle, ipy'aropu. Ha mba'e orehegui imbo'ehára ha opa. Umi eiko mucha vese la imegue la tapichakuéra benefisio'ápe. Opaina ko la goviernokue imandu'a meve katu oho, aunke sea ko tiempo de políticape nde jepe aje. Imandu'áma ore rehe oho ha entonces niko iporã hína pe ambo'ehára meve katu avanza oho. Jaguereko esperanza Luis péva la oĩ mandu'ápe niko ja oĩma algo la oĩma ohendúma la inquietudes jejapóva la. Reclamo jejapóva a través de las redes sociales ja'éva chupe upévango oñehecha upeirive jepe ojehecha Luis opyta grabado ha ojehecha ha umívango entonces ya oguahẽma la gente del gobierno pe ha upévango ñande la ñane rembiapo Luis la jejapóva la reclamo a través de esta programación en la con las personas de con capacidad diferente he'iva chupe upévango ja'e la py'apy oĩva la Oĩ ala para el gobierno upéicha avei nko ha ambue grupo oĩ avei no ha oĩ ja no ko'ã ja noĩvéi marã he'i ha he'íva la Argel ñe'ẽme he'íva ha umía nko naiporã ilui ñande nko ha'e persona humana ser humano ha'e hína ha ña merecéai la respeto de nuestra autoridades. Autoridad ja'e omombo'ehára iprofundo. Pe formación cristiana ndoguerekue tapicha niko siempre oquebranta la ipueblo-pe, oquebranta la hapicha michĩvéape. Ha péva lastimosamente ikatu solamente don Atila noveníntendiro oanaliza oĩna la ñande ñanegobernante local rehe roñomongeta. La hunsionário antikristiáno, la ojadisvrasánte a la kristiana, ojehechaukánte a la iglésiarupi, ojehechaukánte a la kómo rrelihióso, rrelihiósa, ha novytuái, nomoĩ en práktika. Ha oĩ la ojapóva, ha la ñane governánte ñañepyrũi jaha chupe ko ñande distrítogui, ñane miémpro de la húnta munisipál, ñane húnta departamental, ñane governasión, Jaha eseñeína, pe jaha la tetã ru'ãme, jaha la ministerio kuerahápe, jeike la ministro kuéra apytépe. Ha pe vocación de servir, péango la ndorekóia ñande rapicha kuéra. Ha entonces niko heta ñande rapicha pe avei okañýva chugui. Entonces oike ove la, oĩ ove la. podérpe, tánto la Húnta Munisipálpe, tánto kualkiér kárgo elektívo oguereko vove. Osea ke ndojepreparai'oína tapicha la peichagua, la orekóva pe formasión kristiána, la reálmente ointerpreta aje la oikumbýva la Ñandejára Ñe'ẽ, oĩva ikorasõme omoĩ hag̃uáicha en práktika kualkiér michĩmi. Ndojepreparai'oína ñane amigokuéra ha upévango múcha vése la heta tropiéso ojehasa. Oñehasa'ỹramo muchas veces ahí la autoridades renondépe. Che chemandu'ánte peteĩ correntina chetopa amoite mba'yru guataha terminal guare ómnibope. Asunciónpe. Asunciónpe. Ha oporandu che la mba'épa la che función, mba'erãpa la aha jepi. Porque py'ỹi aha peteĩ momento py'ỹintei ahákuri pe octubre, septiembre, octubre. Del 2019 mante he'i aha, ha cada vez que ahánte ha'e peteĩ vendedora de chipa pe determina ko táope, ha oporandu che la moõpa aha ha aháta Parlamento-pe ha chugua o aha jeýma otra vez ha oporandu jeýma che moõpa la aháta aháta Ministerio de Hacienda-pe, Cámara de Senador-pe ha chugua. Ha upéi ko avei gua porã che tĩi tee rehápe, mba'épa che la japo aiko upe umi. Ha ombe'u chupe la osẽha che la pensión desgraciado la jeha upe apykue la ikoha hina la de ambas cámara nko jao aprobama ha chupe ha ofirmama nko hese la tendo taguasu la presidente de la república che reindy ha ne'i eiti ombohasa che hikue la che pirapiremi ha chupe ha upea la aheka aiko upe apykue la aju ha aha Qué vergüenza hermano querido, che ko Paraguaya hína heise pero nació en Formosa heise, soy formoseña vale, una mamá yma nace ta acá he'i ha jecha vai hikuái pyhare lancha pe papá ombohasa ha mama me ha aha che a nace acá en la Formosa vale, soy formoseña pero sangre guarani heise la che documento nte heise la formoseña ha maerái ko la ñande Paraguay pe entonces hermano la ya legi la Tanta autorida he'i. La tanto autorida la ñeikotevẽ. Húnta departamentálpe niko hetã oĩ persóna, húnta munihipálpe de káda puévlo. Ha mba'e apo piko che mani tokeíva, entóse umíva la ñamoĩraka'e he'i. Umívaiko ñande ñamoĩkuri ñande vóto de esperánsa, ñande vóto de konfiánsa, Ñamoĩkuri che hesekuéra iporãve hag̃ua la servicio, iporãve hag̃ua ñande la asistencia del Estado, og̃uahẽ porãve hag̃ua avaichag̃o che kuri, ohataveichag̃o la upearã kue kuri la ñamoĩ la autoridad electivo la ñande pueblo jeikohápe he'ise. Ha piko ko'ã rapykuéri, hermano, nde rejujey rehasa peligro, rehasa riesgo, Ha ndaha'éingo ndénte he'ise, ndaha'éi'ango hína ndénte, reikóva péicha he'ise, reju jey ko'ã rupi, reme'ãngo pyhare, retranocha, me'ãngo nde reke porãi, nde rekaru porãi, rehasa pelígro, choka nde rehe mba'yru guata. Umí'ango rehasa riégo he'ise ha la ñande autoridáde oĩ'a la ñande puévlope, yo entónse mba'e'apo la ñamoĩ he'ise, pórke oréngo upéva pe pensión alimentária odekretá la goviérno he'ise. Ha upéva la municipalidad-emi, cada pueblo, cada uno ore la Formosa-pe oĩ Buena Sea La Posada-pe, Correntina, pe municipio, pe alcalde he'i, alcalde he'i hyakuã la intendente-pe, upéva ojapopaite ore he'i, la trámite ore oho hague ojapo la capital-pe, la alcalde de nuestro pueblo ore, la ore pueblo oikohápe la onace haguépe, upépe otramistapaite ore documento. Todas las gestiones ha'ekuéva ojepopa orehecha ha ipya'e avei hecha porque ha'ekuéra nde imbeguéi la igestión porque ha'ekuéra ningo oikuaapaite la tecla moõpa ojopýta heche. Aparte cómo odejára ha'e nde la heta mba'e ohatã jeiko ñane ñane retãme idéficil peteĩ mbo'ehára. Upeichaite Luis ha ja'évo la organización ja'évo ningo upéva la oĩva ha upéva ningo ha'eha tembiguáipe Luis ha ñande ningo la ñane rembiguái la jalejíva oservi ñande de autorida, oservi ñande no he'ise kua che la amanda, che la autorida, upévama la he'i apy ndaha'éi la ñane rembiguairã la jalehi apy ha umía la ofalta la ñamohenda hína pype ha ereháicha nde la servidor varãngo pype, servidor nko upéva pype ha upéva ha hetaitei nko upéva oĩ la ohecháva otro lado no he'i, ko'ág̃a che amanda he'i. Che tal kósa che amanda he'i ha ha'e la ojeservikáva la puévlope, ndaha'éi la ha'e la oservíva la puévlope ha péape, péape lémango la hi'ãva la ojei ha la rreálmente he'iháicha la pe polítika tuavetuami. La polítikango es vuéno he'i la es servír he'i, servír he'i ha upe, upéva va'arãngo lui ha pe nda'upeicháingo he'íva ku jambái ha upéicha arãngo. Chéngo upéva imbo'eha la mucha vese la a uno tropiéso ahasáta la ititusióne púvlikape, pórke chéngo la aipo kavuíllo polítiko del várrio, aipo kavuíllo che óga kállejepegua umi ha'e oicha chupekuéra, chéko maerã piko che nderehe aiko teéta la añe'ẽ hag̃ua la Aipo César Ramírez-ndi, ndainda Alfonso Honoria Duarte-ndi, oĩva monguae de gobernador. Oha'e chugui akã, chéko ndehártehi che nandehártehi chéa chugui. Chéko añe'ẽkuaánte aíha chugui ha chéko are'ẽkóva oĩ la capacidad la hag̃ua aike hendápe la iñoficina-pe. Pe paudillismo político, pe padrino político ndahasyitáigui chupy mbo'ehára ha upéva ningo muchas veces, pero siempre aĩ che aike la instituciones-hápe, por ejemplo, como gestor de esta comisión yvytía, por ejemplo, che aike la institución-pe, che aha ha aike Pórke ndaihuvártai che la che sãmbyhy la che kaoíño la che barriopegua, térã aipo grúpo de Fulano de Tal pegua mante ndihémante la pya'e va'erã. No, upéva nda'aseptaséi voi che. Entónse micha oíche hína mbo'ehára upéicha amantenéta, ndaguevimo'ãi la upévagui. Ha entónse ko che amígo. Che kómo puévlo, chéngo oha'e katátrope una vé aja hatãiteĩ aja'o pe héfe de katátrope akã pe che korapy oñe, oñemodokumento porã hag̃ua chéve, ápe che págo de impuésto umi ajapo hag̃ua. Ha entónse hetaiteĩ aja aja'o ore mba'ére, pórke ha'e che mbotavy. Ohóta ag̃aite, he'i che. Aju aha'ã ochopela ag̃aite, ndoúi. Ko'ẽrõ ohóta porque neĩ vehículo oñembyai. Ndoúi. Ko'ẽmbuérõ ndoúi jey. Ha upépe ja'aháma che argéramo chupe mbo'ehára. Ndaha'éi, tal vez ko oime la gente tavy ko ndojeypresakuaái voi. Péro ha'e chupe che la como pueblo, de que che ndoalĩha che mbotavy porque che ha'eha peteĩ pueblo. ajaha apagao che impuesto, añemoĩvo al día la che impuesto-pe, che róga rendápe arrendamiento ahávo apaga ha ndaikatúi ha'e peteĩ funcionario'i chembotavytavývo, ha oicho marã la nande capacidad-ramo nde reime pépe ha'e moĩ che chupe, ha eguata kuaángo la yvy rupi ha chupe, chéngo aju yvy rupi ha nde piko ndejetumo'ãi oho yvy rupi, la nde ndevekuéramo la vehículo, ha chupe, entonces upéi oúma che otro ha ha'e chupe naha'eivoi nderehe che amoĩ akue che voto, Che, che voto opa on Nelsokue, che, che voto de esperanza y confianza amoĩ akue por Nelson Martín nena nde jei che nde tekove arruinado ha'éma oĩ chupe mbo'ehára, che umíva pya'e voi osẽ che la ha'e hag̃ua, entonce umíva ningo la ñande como pueblo mbo'ehára a veces ñane mbotavýtavy peteĩ funcionario'i o funcionaria ñane mbo ñande guerekóta upéicha ja'eju jarehõ taína hi'ái pende deber de ciudadano chegua cumplir che deber de ciudadano a vota Ha apagáta avei hína pe che koháre, pe che rendáre, pe aimeháre. Ha heta tapicháko oĩ oĩmba porã, mbo'ehára oguata porã, ohechapa porã, ipy ha ipo. Ha ndopagáiva pe che koháre pe iñarrendamiéntope, ha chéko ndahechái ha chejurúgui aimboyke aipese'ã pe Ajapomi va'ekue ha'éna pe che rrádio oĩ aje pe che auspiciante-kuéragui, ha hápa aseis no che impuesto, ha ha'ekuéra che mbotavýtavýta ko'ẽrõ he'i, ko'ẽmbuérõ he'i. Ro, upépe umi upeicha mbo'eha mucha vese la ajetropesa la ñande rapicha oĩva la funcionario público-ndi. Upeichaite Luis ha upévango ha'e servidor va'erã pyha upévango ñande la añeha'arõva la anhelo del pueblo oha'arõva ñaha'arõva enterovéa la Ja'éva chupe la votánte, la elector ñaiméva ha ña'e ha upéva contribuyente ave hi'ári ha upéva umíango la ñaha'arõva la servir oservi porã ñandéve la oĩva la funcionario oĩva umíango ha'evarã servidor realmente ha he'íva lo mitã Eh, iñamablemiarã avevechakamiaramo la ha'e ñande ani la hovasyetei jey la upépe la oĩva hína, ha entonce umíva ha'e, umíva la ofaltáva la eh, ofalta la, la oficina-pe ñande la oguerekove la amabilida. Ha tengo mbo'ehára ko'ág̃a ku umi hura upe aho, ojesupera heta mba'e oho che como discapacitado, como no vidente kuruguateño, ko'ág̃a atopa hína Moõ hetáma jareko universidad importante ñande pueblo-pe, oĩma persona de oservíva, oĩma persona ojerrecivíva ku Ruguate, ña familia de ku Ruguaty ha ma, más o menos mbo'ehára añandu che ko 2020, 2021, ko'ág̃a ku altura-pe michĩmi omehora la

Ha ko me lo mitã michĩmi ja'e'imi Viernes del Folklore-pe porque iñimportante ko he'ingo la ñande radio-pe, la radio educativa he'ingo. Entonces la ñañandumiháicha ñande ja'e ai la pueblo-pe la ñane korasõme ñañandúva mbo'ehára. Mba'etekópa Abel ñahendu jey opurahéi jaikuaaiko ñande hora-iko ko mba'e he'i ñande hína las siete cuarenta y nueve minutospa oĩpio.

el famoso lino. Ah, Angaite jajuecháta por otro lado. Jaiporãite che irũnguéra aguahẽ iñapỹime ñane rembiapo ko ára pegua, Viernes del Folklore. Jagradeseté tapichakuéra Youtube rupive ohecha va'ekue ha irradio rupive tapicha ohendúva ha noñeñandukáintepa oñanendu hína che Eustasiano Ramírez. El Popular yvotyñemi, ha'éva tohendu voi la irrádio-pe, káda ka'aru voi la Rádio Popular ha upéicha avei ijykére Carlito Ramírez, karai Iteti, familiakuérandi, ha mayma tapicha ohendúva don Catalino Antúnez, José Domingo Pereira, ohendu kapáñaramo umi tapichakuéra ore ore grupovakuérape. Ha rome'ẽ chove millones de gracias tapichakuéra ko'ã ohendúvakue vivépe ha ohecha va'ekue avei a través del Facebook. Ha ja'e chupekuéra ãga Tupã marangatúta ñaneroguasa ha feliz fin de semana enteroguetépe. Toĩ penendie ñande Ru Guasu ipu'akapáva katuĩnte ipokatu rupive ha ãga jajotopa jey pe ãga otro viernes aja mbo'ehára. Upéicha Luis ha je'e la ñande oyentecuérape ãga próximo viernes ñaime jeýta las dieciocho y treinta hora ovéi ñaime jeýtama ja'e hag̃ua chupekuéra viernes del folklore. Aguyje tapichakuéra Tupãma katu topyta pene ndive ha toho avei ore ndive, ha aníkena tapicha ñamoko'ãieteíti, ñaneprudentemíkena volante pe moto ári, ani ñande tarova ha japyta upe ñane ko'ẽ tasẽme. Aipórõ tapichakuéra oho pene hegui ág̃a vierne oúva peve. Japyta upéicha.